wothe tũratũũra, nĩ wega kũmenyaga atĩ ũndũ wothe ũhanĩkaga na gĩtũmi, wĩ mwega kana wĩ mũũru, mothe mokaga hena gĩtũmi kĩiganu. Nĩ tondũ ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo, ona nĩ kũrĩ ũndũ ũhanĩkaga nĩgetha we Ngai rĩngĩ agũthare handũ hena ũgwati, kana ona Ngai akũhande wega. Thĩiniĩ wa itũũra rĩmwe nĩ kũrarĩ na mũtumia, na ararĩ na mwanake. Na rĩrĩa maratũraga nĩ mararĩ na kĩndũ gĩtagwo bunda, na bunda ĩno nĩ ĩramateithagia mũno, na ĩrarĩ ũteithio mũnene mũno makĩria, tondũ nĩ marathiaga magataha maĩ, magathiĩ makendia maĩ macio, makeyonera mbeca cia gũkorwo makĩgũra irio, ona kĩndũ gĩa kĩrĩa gĩothe marabatara. Na itũũra rĩu nĩ kũrarĩ na andũ angĩ mararĩithĩtie bunda, na cigakorwo cikĩrĩ o mĩciĩ-inĩ yao. No mũtumia ũyũ hwaĩ-inĩ ũmwe akĩinũka, nĩ athire agĩkora bunda yake ĩkuĩte, Na bunda ĩyo yakua akĩgĩa na kĩgirĩko kĩingĩ, na makĩrĩra mũno na mwanake wake, makĩũria magwĩka atĩa na nũũ ũrĩmakuagĩra mĩrigo, nĩ tondũ bunda nĩ yatuĩka ya gũkua. Magĩkĩoya bunda ĩrĩa, magĩgĩthiĩ makĩmĩthika, na makĩamba makĩriganĩrwo nĩyo. Gũtathiangĩte ihinda iraihu, thĩiniĩ wa ciumia igĩrĩ, gũkĩtuthũka mũrimũ warĩ mũũru mũno thĩiniĩ wa itũũra rĩu, wanyitaga bunda iria ciarĩ kuo, na bunda nyingĩ igĩtuĩka nĩ cigũkua, na mũrimũ ũcio nĩ wathiaga ũkagwatio ng'ombe yarĩ mũciĩ ũcio, mbũri yarĩ mũciĩ ũcio, na ũgĩkinya handũ atĩ nginya mũrimũ ũcio nĩ ũragwatia andũ. Kũguo nĩ kwagĩire na thĩna mũingĩ thĩiniĩ wa mĩciĩ mĩingĩ, nĩ andũ makĩrĩra kĩgirĩko kĩingĩ mũno, ng'ombe ciao nĩ igwatirio mũrimũ nĩ bunda, nĩ irakua, ngũkũ ciao nĩ irakua, o nao ene nĩ mararwara kĩhoma gĩtaramenyeka nĩ kĩa mũthemba ũrĩkũ. No mũtumia ũrĩa tondũ bunda yake nĩ yakuĩte, gwake gũtiatuĩkire gwa kũgĩa na mũrimũ ũcio. Makĩĩhonokera me na mwanake wake, na ngũkũ ciake, o na ng'ombe ciake. Na rĩrĩa maikaikarire, mwanake ũcio wake nĩ athire gũthaka na anake arĩa angĩ, ũrĩa anake maumĩraga handũ itũũra-inĩ, magathiĩ kũhũra mũbira, kana magagĩthiĩ mĩthako ĩrĩa ĩngĩ. Mwanake ũcio wake agĩtuĩka nĩ aunĩka kũgũrũ. Na gũgĩkinya hĩndĩ government ya bũrũri ũcio ĩkiuga nĩ ĩroya anake kuma matũra matiganĩte, na itũra rĩrĩa rĩambagĩrĩrwo nĩ itũra rĩrĩa mwanake ũcio akoragwo. Gũgĩkĩgĩa na thĩna mũingĩ mũno nĩ tondũ mũtumia ũyũ ndahotire kwandĩkithia mwanake wake gĩtũmi mwanake ũyũ arĩ munĩku kũgũrũ, na ndangĩahotire gũthiĩ mbara-inĩ kana gũthiĩ kũrĩa mũthamaki atũmanaga. Koguo mwanake wake atigirwo na thutha, arĩa angĩ magĩgĩthiĩ kũrĩa gwathiagwo. Na rĩrĩa gwathiirwo magĩgĩtũmwo bũrũri mũna. Na rĩrĩa maagĩthiire bũrũri ũcio kũrũa, kũrĩ maakuĩrĩire kũu, na aingĩ ao matiacokire bũrũri-inĩ. Na arĩa maacokire, magĩcoka mahũrĩtwo na marĩ na mathĩna maingĩ mũno, marĩa maagereire ihinda iritũ mangĩkarikaba macoke harĩa maarĩ kĩambĩrĩria. Mũtumia ũyũ agĩkĩoya magũrũ, Agĩthiĩ akĩĩra Ngai, Ĩ githĩ Ngai maũndũ mothe mahanĩkaga na gĩtũmi? Hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ wa bunda ũraumĩrire ũranina mahiũ, niĩ gwakwa nĩ ũratũmire ndĩhonokerie ng'ombe na honokie ngũkũ ciakwa. Na rĩu ningĩ nĩ kũrakinyire hĩndĩ anake maretwo mathiĩ makahũrane na ita burani, na wakwa nĩ ũtuĩkĩte wa kũmũhonokia. Ĩ githĩ Ngai wĩ mũnene mũno Mũthenya wa ũmũthĩ, mũrata wakwa ngwenda tũkũrane atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ mahinda mokaga magakorwo marĩ ma gũtũma ithuĩ twĩcokie, no Ngai witũ endaga gũtũhonokia kuma kũrĩ kĩmera gĩtiganĩte, nĩgetha twĩhande wega, tũrũgame wega, na tũmenye atĩ o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo, na ũndũ ũhanĩkaga na gĩtũmi. Hĩndĩ ĩyo mũtumia ũyũ bunda yake ĩtakuĩte yarĩ ũguni, koguo ũcio warĩ hĩndĩ kwarĩ hĩndĩ yake ya kũgunĩka na bunda ĩyo. Hĩndĩ ĩrĩa bunda ĩyo yakuire, kwarĩ na gĩtũmi nĩgetha ehonokerie nyamũ icio ingĩ arĩithĩtie thĩinĩ wa mũciĩ wake. Hĩndĩ ĩrĩa mwanake wake arĩ na ũgima wa mwĩrĩ, kwarĩ na gĩtũmi aikare nake akenete na amuonage hau. No rĩrĩa mwanake wake aunĩkire kũgũrũ, Kwarĩ na gĩtũmi kĩiganu, na kwarĩ ihinda rĩake rĩa kũhonokio, ndagathiĩ haaro-inĩ atuĩke wa kũũragwo. Nake mwanake ũcio agĩthoma kaũndũ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe agũtũũra mũtũrĩre-inĩ ũyũ, o na angĩkona magerio, ndagĩrĩire gũtetia Ngai, nĩ kũrĩ ndwari ciũkaga cirĩ cia kũgocithia Ngai, nĩgetha we wĩtũrĩre na wĩtũrĩre wĩ mũndũ wĩ na ũgima wa mwĩrĩ. Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega makĩria, ũkĩmenya atĩ o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi.